יעצט, וואס זאג איך אז היינט איז דא זייער אסאך מענטשן וואס כאפן זייער זייער שנעל צו א מענטש איז אמת'דיג. וואס מיין איך צו זאגן מיט דעם, עס דא דריי וועגן וויאזוי א מענטש ברענגט ארויס פון זיך די קאנווערסעישאן און די קאמיוניקעישאן צו די מענטש מיט וועמען ער רעדט. ס'איז דא ווערטער. ס'דא די וועג וויאזוי ער נוצט די ווערטער, יא, ער קען נוצן א געוויסע טאון, א געוויסע וואליום, און ער קען נוצן געוויסע מיני ווערטער, יא, ס'דא מענטשן וואס גייען זאגן אויף א זאך איז גוט, גייען זיי זאגן גוד, גרעיד, אסעם, אוטסטענדינג, ס'דא אפאר ווערטער, און ווען א מענטש נוצט א געוויסע וועג איז האט עס א אנדערע עקספרעשאן פאר די מענטש וואס הערט עס. און נאכדעם איז דא זייער אסאך איז די וועג וויאזוי די מענטש נוצט זיין פיזיקעל באדי אזוי ווי די זעהסט יא איך רעד מיט די גאנצע געשמאק מיט די הענט פארוואס ווייל איך ווייס וואס ליגט אונטער דעם ווען א מענטש נעמט הונדערט פראצענט וואס מענטשן הערן און ער צוטיילט עס צווישן די דריי זאכן די ווערטער די וועג וויאזוי ער ברענגט ארויס די ווערטער די וואויס קוואליטי און די וועג וויאזוי ער נוצט זיין פיזיקעל באדי איז ווערטער אליין זיבן פראצענט. זיבן פראצענט וואס א מענטש באקומט קאמיוניקעישן וואס הערט דיך אויס איז די ווערטער וואס דו רעדסט. נאכדעם, טערטי עיט פראצענט, אַכט און דרײַסיק פראצענט, איז די וואויס קוואליטי, די טאון וואס דו נוצט, די וואליום וואס דו נוצט, און די אלע זאכן ארום און ארום. פֿינף און פֿופֿציק פראצענט. די וועג וויאזוי א מענטש באקומט קאמיוניקעישאן איז די וועג וויאזוי דו נוצט דיין פיזיקעל באדי, די וועג וויאזוי דו נוצט דיינע הענט, די וועג וויאזוי דיין פנים זעהט אויס, די וועג וויאזוי דיין דיין דיין שאלדערס זעהן אויס, די וועג וויאזוי דו שטייסט, די וועג וויאזוי דו זיצט, דאס איז פֿיפֿטי פֿייוו פראצענט וואס א מענטש באקומט ווען ער הערט דיך אויס. סאו, ווען א מענטש רעדט צו דיך און ער זעהט די דריי זאכן, יעדער איינער זעהט עס, און נישט זייער קלאר, ער זעהט עס נישט פון פון אינדרויסן, נאר וואס דען, ער זעהט עס אין זיין מח, און ווען ער זעהט עס אין זיין מח, און איינס פון די דריי זאכן שטימען נישט אינגאנצן, דאס הייסט אז די וועג וויאזוי דו נוצט דיין פיזיקל באדי איז מער אזוי נאכגעלאזט, אדער די די וואויס קוואליטי, די די נוצט די ער הויבט פלוצלינג אן צו רעדן אין א לאוער טאון, ווייסט ער גלייך עפעס איז ראנג. ווייל א מענטש קוקט אויף די דריי זאכן צוזאמען, טאקע יעדע דאס איז נאר זיבן פראצענט, דאס איז אַכט און דרײַסיק פראצענט און דאס איז פֿינף און פֿופֿציק פראצענט, אבער ווען נישט יעדע פון די זאכן שטימען צוזאמען, ס'קומט נישט ארויס פון דיך מיט די זעלבע פעשן, מיט די זעלבע אמת'דיגקייט, גייט ער גלייך פילן אז עפעס דא טויג נישט. און וועגן דעם כאפן היינט מענטשן זייער שנעל צו איינער איז אמת'דיג מיט זיי אדער איינער איז נישט.